Ӕвдӕм сӕр Ӕппӕт уыдӕтты фӕстӕ сфедтон цыппар зӕды. Уыдон лӕууыдысты зӕххы цыппар кӕроны ӕмӕ хӕцыдысты зӕххон цыппар дымгӕйыл. Нӕдӕр зӕххыл, нӕдӕр денджызыл, нӕдӕр бӕлӕстыл куыннӕ дымой, афтӕ. Ӕз федтон ӕндӕр зӕды дӕр. Уый ссӕйцыд скӕсӕнӕй ӕмӕ йӕм уыди цардӕгас Хуыцауы мыхуыр. Зӕд ныхъхъӕр кодта, зӕххӕн ӕмӕ денджызӕн знаггад ракӕныны бар лӕвӕрд кӕм ӕрцыд, уыцы цыппар зӕдмӕ. «Цалынмӕ нӕ Хуыцауы цагъарты тӕрныхтыл мыхуыр сывӕрӕм, уӕдмӕ знаггадмӕ ракӕнут нӕдӕр зӕххӕн, нӕдӕр денджызӕн, нӕдӕр бӕлӕстӕн». Ӕз фехъуыстон, мыхуырӕвӕрд кӕуыл ӕрцыд, уыдоны нымӕц. Израилаг адӕм ӕппӕт хӕдзарвӕндӕгтӕй мыхуырӕвӕрд ӕрцыди сӕдӕ цыппор цыппар миныл.
Иудӕйы хӕдзарвӕндагӕй мыхуырӕвӕрд ӕрцыд дыууадӕс миныл. Рувимы хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл. Гады хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл. Асиры хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Нефалимы хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Иудӕйы хӕдзарвӕндагӕй мыхуырӕвӕрд ӕрцыд дыууадӕс миныл, Рувимы хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Гады хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Асиры хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Нефалимы хӕдзарвӕндагӕй дыууадӕс миныл, Мӕнӕ ци хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Симеони хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Леви хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Иссахары хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Завулони хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Иосифи хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл, Вениамини хӕдзарвӕндагӕй дууадӕс миныл. Уый фӕстӕ сфедтон, нымайындӕр кӕй ничи бафӕрӕзтаид, уыйбӕрц дзыллӕ. Алы адӕмыхӕттытӕй, алы мыггагӕй, алы адӕмтӕй ӕмӕ ӕвзӕгтӕй сӕ къухы пальмӕйы къалиутимӕ урс-урсид дарӕс лӕууыдысты паддзахы бадӕны ӕмӕ уӕрыччы раз. Уыдон хъӕлӕсыдзагӕй дзырдтой: «Паддзахы бадӕны чи бады, нӕ уыцы Хуыцау ӕмӕ уӕрыкк сты ирвӕзынгӕнӕг!» Зӕдтӕ иуылдӕр лӕууыдысты паддзахы бадӕны цыппар ӕмӕ ссӕдз хистӕры ӕмӕ цыппар уӕларвон удгоймаджы алварс. Стӕй адӕлгом сты паддзахы бадӕны раз ӕмӕ бакуывтой Хуыцаумӕ. Амен!
Табу намыс ӕмӕ кад мыггагӕй мыггагмӕ, нӕ зондджын, арфӕгонд, тыхджын ӕмӕ хъомысджын Хуыцауӕн! Амен!
Цыппар ӕмӕ ссӕдз хистӕрӕй мӕ иу бафарста. Уӕртӕ урс-урсид дарӕс кӕуыл ис, уыдон чи сты? Ӕмӕ кӕцӕ ӕрцыдысты?
Ӕз ын загътон, ды йӕ дӕхӕдӕг зоныс, ме лдар. Уӕд мын загъта. Стыр бӕллӕхы чи рцыд, уыдон сты. Сӕ дарӕстӕн ӕхсадтой ӕмӕ сӕ ныгъгъуырс кодтой уӕрыччы тугӕй. Уый тыххӕй лӕуынц Хуыцау бадӕны раз ӕмӕ йын ӕхсӕвӕй-бонӕй лӕггад кӕнынц йӕ кувӕндоны, ӕмӕ паддзахы бадӕны бадӕг уыдоны бакӕндзӕн йӕ дӕлбазар. Уыдон нал кӕндзысты нӕдӕр стонг, нӕдӕр дойны. Хур дӕр сӕ нал судздзӕн ӕмӕ сӕ ӕнтӕфдӕр нал хъыгдардзӕн. Уымӕн ӕмӕ, Хуыцау кӕм бады, уыцы бынаты хӕдастӕу цы уӕрыкк ис, уый сӕ кӕндзӕн хизынмӕ ӕмӕ царддӕттӕг суадӕттӕм, ӕмӕ сын Хуыцау сӕ цӕстытӕй асӕрфдзӕн сӕ цӕссыг.